kende juu kama nakapada gido ito. Meron ginomit na. Gido iti?
ginomit na mo kanyal. Mitni ka gima ka gima ng'ato gido ita kendo kono. Ah. Koro ji gido ita diriyo. Bano nyul. Hmm? Koyo ni to pod ng'ich. Akoyo ni to ng'ich bwana. Hmm, ni bwana koyo ni emi yudo ka ne. Fara moro ma bwana moro ma ng'isi ni niga giduka cha. Hmm. Adira ng'o momiyo joma niga gi pesa moro matin neno ga ni gitima rules. Akia bana rules. Koro koyo mang'ich ni jaduka cha obokore go bwana ng'ato gi olulu duka bwana mudhi otima rules. Iriambo.
Timo lusu kisi tokte.
Ah, mangi sini.
Tuta ko ye po dong ni chawi ni gi vacation ja dong ji dega kata dala reyo. Eh. Dong tek nu temo gimoro. Eh. Tu duogo. Ta ko se ye po to gino se ka wiga de. Tina ngomi okinya timo harusi. Ano kanya timo harusi.
Ok ni akanya temo, mm. ok abetemo. Nango.
Ok abi timo harusi nikech chike mag harusi ji singore singruok moko mifuwo fuwo bwana ni mag si bwana. Mm. Yawa, dhano to kare pachgi tin nade. Nasingre gi nyako moro nono mm. e mbele dhano. Mm. Ni ok wabi were nyaka chieng' matho ema biro gola kenda ng'owa kamereni. Nyaka koth dwa gowa, nyaka sansan giri biro. Nikech for better giri, worse for, for better for worse. Can you sickness and in Spain? In Spain. In happiness. Uthi, in happiness. Makote uthi, kunde ko te minyala ne moro go. Eh. Ni bwana ni mano kende singruok mitima iti dhi luo e pete. Mm. Ni so iso e chuma e lweti. Chuma mara matin, ka ne gidwaro chuma wuon wuon to ne giloso underwear mara chuma. Tigo. Chinga rus, chinga rus gima yani pete koro ikelo pete gin kata opete koro. Eh. Ineno opete mag chuma. Eh. Eh ma ching ma usingo rucha to kila ng'ato go kiful. in emigogi gi ful ming'e password ne kok en mar password to bed gi ful manigi kifungu in emibed gi kifungu ne koro eh, mane singruok kendo gino mane singruok isingoro ni nyasache mane polo hmm. onge ng'ama nadonje sibasa ni onge ng'ama nathedhi ne kifungu ne onge ng'ama nakwal ne password ne hmm. to ema ibiro yudo ka nyuma nyiri moko to wangi tek hmm. Biro yudo ka nyiri moko nyiri moko mineno ni tama oingo. Mm. Donge ing'e ni nyiri be ema chandoga ji e arusego? Sana.
Ibiro yudo ka nyako moro ka en kaka nosego ni silwache gi fulcha. Mm. To odhi omanyo kia ja kia kule kule moro oseseriyo chuma moro maduong' e bwoye kanyo turo kifunde no. Kineno chuma To moturo go kineno kiful. turo chuma mituro go kiful kiful to ne mar 50 mano mathin mayom yom migogo bagni. Eh. Iwinjo Eh. nikech ng'ato traste. Eh. Iwinje? Mm. Koro ng'ato stress odhi ogaga gi sirwache chake gi full mano mandem dem. Mandem dem. Eh, nikech ong'e ni ng'ano ok nya ya. To koro ko wuodh ja sento biro bide gi chuma macho tuor. Eh. Moro ma ineno kor kor gimoro michuoyo ga e gine. Michuoyo e billboard ni. Eh. Billboard no ng'eyo. Eh, maduong' no. Koro chuma maluore maduong' mitene gino no. Eh. Ngato kelo gira ero bana so bwen mali bwen mali mi ituro kiful no. Ituro kiful no.
Tendo ngi kiful mane ka kituro kiful. Koro ini dwaro nango. Ana dwaro ni ya.
Mm. Kaponi gidhi timo arus, mm. gidhi dwara ni abi atimo arus ndeyo ero. An be nyako be ok adhi manyo. Nyako ne modhi omanya to bed nyako ma jaber ma nego pesa aneno ka thagora gi nyako moro nono nyiri ma chandra no ka kia wuyo go. Nyiri ma chandra ne ngeno ero kun. Eh. Kendo gik gin gik gik ma thindo chwanyo gi malis. Ni koro ne yade. Mm. Idhi gi nyako kata ma ne klabu bona mag zu nyiri nyiri ni ga kitabia moro ma fuwo. Eh. Ni dhi gi nyako e klabu ka zu gi senyiepo ne bani nyiewo ne kata ma gik man romo siling alif ang'wen. Mm. Imer. Tisa en yande. Anyango. Kare kowa ot nikech aneno kaka kamer ni gimoro nyalo kata mana chama nikech in kimer gik moko timore ni wero chami ka koro lache mise layo ga kimer tikia gimoro nyalo kata mana chami kik waya nyango mondo mi oko wito ni seti ko mege pesa kamano mm. ni tiwinjo kungisi ni yande ni bedhe wewe kanyo yane kawa kamano Mad ni inyisa chon. Ito kawi nade? To ng'ane dwa ni kowe. Ng'ane dwa ni kowe kata gima osewacho ni timo to onge. En e pache.
Ito ne ne ne pache, eto pache rach malich ni kendo madho ng'ane to ochach gi nyako moro kucho. Niguo koro kopong'o mesa weni ber ber. kendo yani ng'e ni gima lit ni koro tiyo nyaka gi hashtag hashtag mondo do ging'e hashtag mm. ma gitang'o ma gi hashtag gi ang'eyo hashtag kaka yim ni eh ng'amo ng'e hashtag yie ga ni jolo jaduong' jaduogo jaduong' jaduogo